Йолдызлар белән булачак җәмәгать, ягъни йолдыз белән конкурсантлар үзләренең чыгыш чыгышларын ясый. Без бирәбез ситуация, шушы ситуациягә карап, алар импровизация ясарга тиеш. Кемнең импровизациясе яхшырак килеп чыга, димәк, шул алга таба бара. Ә башлап җибәр алдыннан үзебезнең рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Бу проект алар булмаса булмас иде. Безнең рәхмәтләребез Нефть хәйрия фондына. Шулай ук Мунча ташы татар эстрада театрына. Флин Продакшн компаниясенә һәм бу сәхнәгә ул да булса театрны Булаки театрына. Ә инде тапшыруыбызны башлап җибәр алдыннан, әйдәгез әле якынрак жюри әгъзалары белән танышып китик. Җырчы булса да, һәрвакытта да юморист, ни өчен дигәндә, үзенең карьерасын юмор белән бәйләгән Кеше. Ләкин җыр аңа күбрәк ошый, дип әйтте аның хатыны Ризат Рамазанов. Яшь талантлы җырчы. Шулай ук танылган продюсер. Бу продюсер белән бөтен кеше эшләргә э, тели. Хәтта Илнар Софиуллин, э, хәтта Рамзан Кадыров. Бөтен кеше аны ярата, белә, селфи ясый. Рамзан Кадыровның да селфисы бар. Рагды бездә бүген. Кунакта. Һәм дә яшәр өчен һәрвакытта да җан атып торучы. Э, заманында сәләт Төркемен тотучы, бүгенге көндә инде яшьләргә һәрвакытта да юл ачучы, аларга булышучы безнең яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Тимур Җәүдәтович Сулейманов. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә кадерле безнең жюри рәисләре, жюри әгъзалары. Һәм сәхнәгә беренче конкурсантыбызны чакрасыбыз килә, Мәскәү егете Динар Саляхов. Динар,

Руслан Шәрәфутдинов! Руслан хәтта хоккейны калдырып килде. Руслан, бик зур рәхмәт. Руслан, ничек кәефләр, как настроениеләр, әйбәтме барсы? Аллага шөкер. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Э, таныш булыгыз, Динар, таныш булыгыз, э, Руслан. Э, егетләр, сезгә бирәбез ситуация, сез шушы ситуацияне импровизацион рәвештә алып барырга тиеш, кызык иттереп. Руслан, син булышырга тиешен, ярыймы? Син профессиональ. Шуңа күрә ситуация мондыйрак. Динар, син Жених, кияү. Син гашыйк. Гашыйк Русланның Миңамы? кызына. Юк, сиңа Алла түгел. Бу сакласын, икенче ярабби. төрле передача, икенче тапшыру. Әйе, Руслан әти, аның бар кызы һәм син э, кызның әтисе янына кул сорарга килден. Аңладым. Ярыймы? Димәк, син әти, син кияү. Башлыйбыз! Уңышлар, егетләр! Рәхмәт. Алло, исәнмесез? Алло, исәнмесез? Бу шул теге бик шәп алып баручы, менә прям популярный алып баручы Шарфик, ой, гафу итегез, Руслан Шарафутдиновмы? Әйе, мин, исәнмесез? Исәнмесез. Сез бәйрәмнәр алып барасыз бит, ә? Алып барабыз, юбилейлар, туйлар, әйе. Ага, 15 15 август бушмы? 15 август буш ай, ена, ә сезнең нинди бәйрәм? Туй иде. Туй? Кемнең туе? Сезнең кызыгызның туе! Исәнмесез, Рустам Шәрәфутдинов белән без сезне шундый ярата беләсез, шундый пышка тә-тә-тә-тә минем туйда барасызмы? Син исәнме? Э, исән бар, бар да яхшы, бар да яхшы. Ни, менә танышырга дип килдем. Мин сезнең кызыгызны бик яратам. Исемең ничек синең? Динар. Динар. Кайсы яклардан Динар? Ну, Мәскәүдә яшим, тумышым белән Башкортстаннан. Башкортстаннан? Әйе. Туктале, нинди команда өчен җан атасың? Хоккеймы? Әйе. Салават. Тукта, нинди салават? Әйдә, яңадан. Син нинди яклардан туган? Башкортстан. Әйе. Нинди хоккей командасын җан атасың? Уралочка. Чу, чу. Рубин через плечо. Әйт моннан, нинди Юк, юк, Руслан, Руслан ну, Альбертович, мин ну. беләм, мин беләм, мин чыннан да сезнең Э, кызыгызны бик яратам. Мин аңа хәзер тәкъдим ясым, кулын сөрим. Шуңа күрә миңа ярдәм итегезче. Э? Нәрсә, акча кирәкме? Акча кирәкми. Менә э, репетит репетировать итәбез. Сез Самира. Мин Самирамы? Әйе, кызыгыз. Ә, ну, мин... давай. Эй, Динар. Давай. Э, в смысле бас? А, шулай, шулай дикәле. Эй, Динар. Башкортлар гел шулай алар, молодец. Татарлар монда, башкортлар аста, ярар. Тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Ярар, үкәләмә инде. Давай, мин Самира. Самирочка, жаным, бәгърем. Чык миңа кияүгә, мин сине шундый яратам. Мин беркайчан да бөтен акчаларны өйгә алып кайтырмын. Җегетләр дуслары белән мунчага бармаячакмын. Сине яратачакмын, театрга алып барыр. Тукта, тукта, бас, бас. Ярар. Рөхсәт бирәм, күрәм, яратасың, ярар. Син тагын бер тапкыр әйт әле. Кайсы яклыдан туган? Башкортстан. Туй кая була? Ни, э, Уфада була. Ярар, үзең түлисең, ярар? Юк, юк, юк, юк. Самира бик яхшы. Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. Бик зур рәхмәт, кече алкышлар! Динар Саляхов һәм Руслан Шәрифетдинов. Э, егетләр, булдырдыгыз. Бик әйбәт, бик Всё, килеп чыкты. рәхмәт. Минемчә, бик әйбәт килеп чыкты. Э, Сезгә ничектер, әйдәгез әле жюри әгъзаларына сүз бирик һәм дә инде аларны се- килә. Әйдәгез әле башлыйк. Ризат, сезгә ничегрәк? Э, Миңа дөрестән дә бик ошады. Беренчедән, э, безнең инде менә егетебез үзе ышанып, образдан чыкмыйча үзенең дөрестән дә кияүлеген раслап э, бик э, әйбәт уйнады. Руслан инде әлбәттә аңа булышып торды. Чын мәхәббәт Чын, чын мәхәббәт сизелде. әй, икесенең арасында чын мәхәббәт булды. берсе. Әйе. Шуңа күрә, ну Руслан молодец инде гар вакытта. Бабай белән дус булырга кирәк диләр бит. Бай, бабай белән дус буларга кирәк, Руслан белән дус буларга кирәк. Шуңа күрә миңа бик шады, молодец. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Инде Рагде әфәнденең э, фикерләрен ишетәсе килә. Русча сөйлим.

Ну, Динар яхшы сыграл, Руслан түли бит, шуңа күрә Руслан, әйе, э, кем түли, шул э, шул хуҗа дигәндәй. Шулай бит инде. Шул финалда. Әйе, бик зур рәхмәт һәм дә инде жюри рәисе Тимур Сулейманович, Тимур Җәүдәтовичка бирәсе килә сезне. Тимур Җәүдәтович. Рәисе мени? Сез рәис, әйе. Менә без әле генә уйлап чыгардык. Турында. Сезнең дә монда импровизация димәк. Импровизация. Сәхнәдә һәрвакыт. Миңа бик ошады. Бик шундый Табигый, минемчә, дуэт килеп чыкты. Берсе Йолдыз, ә икенчесе катнашучы дигән шундый фикер, хис тумады бер ничек тә. Минемчә, икесе дә әйбәт дәрәҗәдә, икесе дә дуэт форматында менә дигән шундый чыгыш ясадылар.

Бергә бүлергә мөмкин унбишәр мең, шулай бит инде? Әйе, унбишәр мең. Яисә э, Шафик үзенә егермени алып калачак инде, Динар, сиңа ун мең. Әйе, мин Шәрәфетдиновны беләм. Э, ә инде без сәхнәгә киләсе конкурсантыбызны чакырыйк. Әйдәгез әле бергәләп, инде юмористлар арасында егетләрнә түгел, кызлар да бик күп. Айгел Гайнуллина каршы алабыз. Менә шундый матур, шибәр, акыллы татар кызлары инде жюри әгъзалары әйтәсе килә. Безнең Айгел укытучы кеше. информатика укытучысы менә информатика укытучылар арасында да юмористлар бар айгөл менә шушы ярым финалга барып җитте айгөл э, ничек хисләр нәрсәләр тоясың син әзерме син әлбәттә гел әзер әзерме айгөл ә беләсеңме кемне без э, чакырдык синең э, яныңа дуэт булыр, булыр өчен белмисеңме хәзер менә дулкынлама дулкынлама сиңа син аны күргәч бәлки тагын да дулкынланырсың бәлки дулкынлануың бит Бәлки тагын да дулкынланырсын, ә бәлки юк. Хөрмәтле тамашачылар, безнең сәхнәдә татар эстрадабызның ин романтик җырчыларының берсе каршы алабыз. Һәрвакытта да яшь Илназ Сафиуллин. Илназ, бик зур рәхмәт безнең проектка килгәнгә. Инде Илназ бүген гитарасыз килде, үзегез алыйсыз, бу импровизация. Димәк, Айгөл, Илназ, сез әзер булгач, сезгә без бирәбез ситуация. Ә ситуация мондыйрак, ике детектив җинаять эшен тикшерәләр. Берсе пессимист, берсе оптимист. Ягъни нәрсәдер урлаганнар һәм алар шушы урлауны, шушы җинаятьне тикшерәләр. Әйдәгез карап китик, бик кызык булырга тиеш. Уңышлар. Без детектив. Әйе. Син оптимист, мин пессимист. Димәк, башладык. Димәк, иптәш, дустым, эшне ачып җибәрәбез. Ипподромнан ат урлаганнар. Атлары самый... Ипподромнан? Ипподромнан. Ә без хәзер кайда? Ипподромда? Әйе, без ипподромда. Ипподромда. Әйе. Иң яхшы атны урлаганнар. Показаниеләр буенча ат ак төстә булган. Эре сөякле, мускуллы, башы олы, борыны олы булган. Так. Шул шул атны безгә табырга кирәкме? Без хәзер ипподромда. Ой, килештек. Показаниеләре буенча бик Хәлимгә ошаган булып тора. Ошап тора. Нинди Хәлимгә? Безнең Хәлимгә. Синең Хәлим? Белмим ул Хәлимне. Э, ярар, без ипподромда атны табырга кирәк. Кемдер урлаган. Кемдер урлаган атны. Без ипподромда. Атны, атны җиңел табар өчен, миңа калса, дорогой мой напарничек, миңа калса кирәк өскә Мизонгрис ресторанына менеп карарга кирәк. Шулай дисез. Әйе. Әйдәгез алайса. Ярый. Ә минем уемча, пандемия вакытында җинаятьчене табу алай гына җиңел булмастыр, чөнки бармак эзләрен дә фотороботта ясаудан мәгънә юк дип уйлыйм. Дорогой мой напарничек, без кемне эзлибез? Атны эзлибез. Миңа калса, кирәк эзне карарга, следы, эзләр, әйдә карап карыйк. Атның нинди эзләре булырга тиеш? Нинди эзләр? Синең, сиңа ничек, аяк эзләре? Ат аяк эзләре. Так, күрәм кәҗә эзләре, сарык эзләре, дуңгыз эзләре, ат эзләре. Ат эзләре нинди була ул? Күрсәт әле. Аһа, якынча шулайрак, да? Ярар. Так, мин әлегә күрмим, күрмим. Тулы бер ипподромда мин әлегә атны күрмим. Ярый, беләсезме, тогда нин, б- болай булгач, болай эшлибез. Әйдәгез, белдерү генә бирәбез. Күз алдыгызга китерегез. Белдерү. Яшь, яшь гәүдәле, а, олы а, өметләр баглаучы детектив а, ипподромнан ат урлаучы белән танышырга тели. Ә һәм кушып куябыз. Башка район җинәч, җинаятьчеләрен борчымавыгыз сорала. Ничек дип уйлыйсыз? Настоящий детектив. Или яхшы, яисә болай итәбез. ЮХИДИ хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итә алабыз. Документларны тикшерсеннәр. Кемнең правасында А, Б, С категорияләре урасында А, Т Слишком усложняешь. Димәк, безнеке. Слишком авыр. Давай, эзләрне таба алмадык, күрмәдек. Әйдә хәзер, миңа калса, ат исе, исе булырга тиеш. Исе, әй бит? Әйдә, иснә, иснә. Юк, тоймыйм. Юк, ис. Юк. Так, так, стоп. Тукта, тукта, тукта. Атның эзләреннән башка атның койрыгыннан һәм аның гривасыннан чәчләр булырга тиеш. Так, менә берсе сиңа эләккән. Караль. Ага. Моны беләсеңме? Минем бар шундый подозрение, әй бит. Моны алай-болай син урламагансыңмы? А? Не хочешь меня подставить? Әйтеп онытырга э, әйтергә онытып торам микән? Әле тагын э, показаниедә былай дип язылган. Ат г хәрефе белән генә йөри ди. Б биш шакмагында гына торган. Черт повери, без монда нәрсә басып торып шахмат фигурасын эзлибез, что ли?

Э, ниндидер теге э, ниләр булган булса гаепләмә барда яхшы э, миңа калса 5 минут элек кенә билгеле булган ниндидер темага менә шулай нәрсәдер туры килде инде рәхмәт бик зур рәхмәт бик зур рәхмәт бик зур рәхмәт әйдәгез әле алкышлар белән озат итмәсен инна сафиуллина айгөл гайнуллина бик зур рәхмәт Бик зур рәхмәт безнең конкурсантларыбызга. Инде э, бик матур чыгыш булды, минемчә. Бик ошады жюри әгъзаларында, ошагандыр жюри әгъзаларына. Әйдәгез бу юлы

Менә Әле Илназ Сафиуллин басып торса. Илназ Сафиуллин басып торса, чөнки Илназ белән теге Галия Бану белән Мәйсәрәне уйнарга кирәк, дөресен әйткәндә, Галия Бану. Но Илназ басып торса да, алар бик э, ничек дип әйтим, гармонично булды. Айгөл молодец. Э, Илназ баштарак югалып калган, яннары инде все-таки Айгөлне өстенә утыртып, теге тормыш позасын алып дигәндә үзенең кулына. Э, икесе дә гел молодцы, гомумән, бишле. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Тимур әфәнде. Әйе, рәхмәт, миңа да бик ошады. Бик матур күренеш минемчә, минемчә килеп чыкты. Алар бик озак Булатны табарга маташтылар. Ахырдан бер ат табылды, ниһаять. Һәм минемчә бу импровизация гына түгел, бу шулай ук Илназ өчен яңа клип. Ахырдан җырлап, матур сәхнәдә

Әзерме син? Мин әзер. Әзерме? Нәрсәгә әзер? Импровизациягә әзер. Молодец, менә бит. Беләсеңме кем синен э, булачак дуэтында? Э, кем? Ул кеше инде безнен жюридә утырды, ләкин бу юлы инде сәхнәгә чыгарга әзер. Ни өчен дигәндә, ул юморист, пародист һәм дә инде бөтен яктан да булган кеше. Танылган шоумен Әбри Хабриев! Әбри әфәнде, бик зур рәхмәт килгәнегезгә. Безнең тапшыруыбызның дусты, дусты, хәерле көннәр, хәерле кичләр. Тәүлекнең хәерле сәгатендә дип әйтик. Менә, менә сезнең тавышны ишеткәч, шундый рәхәт колакларга радио баритон радио тавышлары менә килә. Егетләр, сезгә шундыйрак ситуация. Димәк, менә күз алдыгызга китерегез. Тезелеп бетмәгән йорт, Тезелеп бетмәгән йорт һәм тезелеп бетмәгән йортка килә тикшерү. Тикшерүче, дөресрәге, шулай булсын. Ага. Болай эшлик, э, Әбрей, син буласың тикшерүче. Так. Э, Дмитрий, син э, прораб. Ярыймы? Нәрсә килеп чыгыр? Күребез. Киттек. Уңышлар. Дима. Дима дисәм, бәргәр. Ди, ярый, ярый. Иде. Так. Ага. Ага. Ярар. Так. Исәнмесез? Исәнмесез. Так, сез прорабмы? Әйе. Так, мин ине тикшерергә килдем. Надзорный орган. Без сезне көтмәгән идек. Шуңа күрә минем кушаматым да Икенче төрле бит. Мине кайбер җирдә бабасыр, кайбер җирдә бетчә диләр. Мин көтмәгәндә килә торган кеше. Так, әйдә күрсәтегез, кайда, нәрсәләр бар? Ничегрәк төзедегез? Так. Бер сораудан башласам мөмкинме? Күрсәтер алдыннан. Әйдә, башлагыз. Сез мәктәптә күңел күзе темасын үткәнегез бармы? Күңел күзе? Әйе, күңел күзе. Ну, хәтерләмим, бәлкем, булгандыр да. Юк, күңел күзе белән күрә белү ул менә кеше өчен бик мөкатдәс, бик кирәкле нәрсә, диләр. Күңел күзе бик кирәкле әйбер кешегә, менә. Әйе. Күңел күзе белән күрә белергә кирәк. Ну, күңел күзе белән карасаң, монда бордель, маңгай күзе белән карасаң, монда сауна. Так, әйдә бүлмәләрне күрсәтегез. Сез сауна дисез, чөнки монда шундый җылы, якты атмосферамы? Юк, сасы монда, шуңа күрә. Так. Бә бу нәрсә бу? Нинди бүлмә? Нишләп кроватлар юк? Ә безнең проект буенча кроватлар юк бит. Менә әйтәләр бит, э, ашаганда басып ашсаң күбрәк сыя дип. Йоклаганда да басып йокласаң күбрәк сыя. Понятно, яхшы. Туалетыгыз кайда? Бәдрәф, бәдрәф. Туалет. Так, яхшы. Ә нишләп унитаз урынында тишек? Э, б- Без бу проектны Әбел Хәбировтан сатып алдык. Әйе. Ней. Авылга якынрак булырга тырышабыз. Безнең бит сауны у бабушки в деревне дип атала. Менә шуңа Чокыр гына ясап куйдык. А, ис шуннан киләмени? Понятно. Яхшы. Так. А, мин монда саунаға кергәндә, урамда бер-ике сыер йөри иде. Тана, бозау. Ул алар нигә монда? Э, безнең бит инде у бабушки в деревне сауна. Тёлкаларсыз булмый бит инде. Понятно. Яхшы. Так, эчкәрәк керәбез. Менә сауныгыз подвалда. Подвалда. Ә тәрәзәләр нигә? Подвалда. Беләсезме, без төзи башлаганда, бу беренче этаж иде. Но безнең астан метро төзи башлагач, без подвалга төшеп утырдык. Понятно, яхшы, аңлашылды. Так, мондый мәгънәсез проектларны кем төзи сездә вообще? Әйтегез әле, архитекторыгыз кайда сезнең? Хәзер чакырып киләм архитекторны. Әйдә, чакыр. Сәлам Казан! Һаумыгыгыз! Дәйче шумы! Сәлам, исәнмесез! Мин бу проектның авторы, проекторы, Радик, Радик булам мин. Мин авторы бу проектның. Нинди Радик?

Ней, бер сорау бар, бер сорау бар. Давай семьяга әйт, пожалуйста, бирә сауыныг бар, бөтен бүлмәләрек бар, нигә түбә юк? Безнең түбә киткән. Ә, түбә киткән хәзер. Алло, шеф. Монда крышаны сырыйлар, түбәне сырыйлар. Ага, хәзер буласыз, да? Крыша хәзер була, начальник хәзер килә. Яхшы, менә бу тумбочкада бу подгузниклар нәрсәгә савынуда? Ә безнең бассейнга сикергәндә бассейн зәңгәрләнмәсен өчен аны киеп сикерәләр подгузникларны. Понятно, яхшы. Эх, димә, димә, миңа сауна срочно необходимо. Давай син миңа тиз генә бу кызны үтер, аннан соң кайтып кунса керәбез мин белән, яме? Ярый, хорошо. Браво! Көчле алкышлар, Әбри Хабриев, Дмитрий Баранов! Уңышлар телибез егетләргә. Менә бу ситуациядә э, тикшерүче белән прорабтан тыш пародияләр дә керде. Монда Юлякшин да булды, Слава Закевич та килеп китте. Әйе. Нинди фикерләр сездә, хөрмәтле жюри әгъзалары? Әйдәгез әле сезгә сүз тапшырыйк. Беренче итеп Ризат Рамазановның фикерен ишәсе килә. Бик ошады. Менә әле ике өченче безнең юмористка булды бит инде. Монда дөрестән дә башы Импровизация бит әле бу. Әйе, импровизация монда булды. Башы, уртасы, ахыры. Ә әбер инде ул теге танылган юморист дип әйтик инде. Ә, Дмитрий менә молодец. Ә, Ялгышмасам, Кырбаран дигән авыл бар әле, Баранов. Нәкъ шуннан ул Кызыл Баран, Кызыл Баран авылыннан Баран, Алексей Алексей Искраев. Искраев. Анда дуслар да бар. Ә, Молодцы, бик ошады. Шушындый энергичный, ә, ничек дип әйтик, әле бу э, бу дуэт шундый теге профессиональный Юмористик ягыннан теге татар эстрадасы юморыннан карасаң, бик шәп, молодцы. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт, Рагда әфәнде. Вообще, у этого дуэта потенциал есть хороший. Во-первых, бик талантливый кешеләр. А Тут э, у Димы Баранов, он вообще а татарский джамшуп булып чыкты. Что-то объясняет. Начальник. Да, Начальник әзрәк теге җибәрә бир, еще бы мог бы еще. да- А давай. менә кызык булыр, әгәр дә шушы э, нине идеяны алган булсалар. Әйе, әйе. Сәбит.

Дүртесе дә бик шәп. Салават Закиевич та, Элвин Грей да бик әйбәт дәрәҗәдә. Афәрин. Зур рәхмәт, зур рәхмәт безнең жюри әгъзаларына. Хөрмәтле тамашачылар, ә инде без сәхнәгә чакрасыбыз килә киләсе безнең конкурсатыбызны, шулай ук кыз кеше. Әйдәгез әле каршы алыйк, Әдилә Закирова. Менә бездә шундый матур чибәр кызлар бездә. Әдилә. Әдилә, әзермесең? Мин ышанам һәм мин барысына да әзер дип уйлыйм. Шулай бит инде. Син син һаман да ышанасың әле, шулай бит? Әйе. Һаман да ышанам. Дулкынланасыңмы, юкмы? Мин юк дулкынланмыйсың. Э, белмим, хәзер бәлки дулкынланырга туры киләчәк. Ни өчен дигәндә, без кызлар өчен шундый менә ин баллы дип әйтик, ничек әйтергә, егетләрне сайладык. Бу юлы әле һаман да өйләнмәгән, ләкин э, өйләнергә э, телидер дип уйлыйм мин. Бәлки булыр, бәлки булыр. Синен тора, ун аннан тора. Шулай бит каршалык. Инде шулай ук романтик җырчыларның берсе Илнас Гарипов. Каршалабыз. Илнас бик зур рәхмәт килгәнгә. Инде таныш булыгыз Илнас, таныш булыгыз Әдилә. Илнас, Әдилә. Илнас, син бит инде йолдыз. Шулай бит инде, Йылдыз. Әйе, Йылдыз, Йылдыз, син Йылдыз. Син Йылдыз. Әйе, син Йылдыз менә бел. Э, күз алдына китерик, менә шундыйрак ситуация. Илназ, бунда Илназ турында түгел, гомумән, Йылдыз, Йылдызның этләр фестиваленә барып чыгыш ясыйсы килә. Ярыймы, менә шундыйрак э, фикер. Э, бушка инде, бушка, конечно. Акчага түгел. Димәк, күз алдына китерик, Йылдызның этләр фестиваленә барып бушка

Әдилә бит әле. Әйе, Әдилә, Илназ. Башлыйбыз. Әдилә, исәнмесез? Хәерле көннәр. Тукта, сез кем? Сез мин, ничек Мин, мин Илназ, мин Илназ Гарипов, Гарипов Илназ. Мин Йолдыз, башлыйбыз, әйеме? Әдилә. Әйе, сез монда Йолдыз, хотя бы монда булыгыз инде, әйдәгез. Рәхмәт. Менә карагыз. Адилә, исәнмесез? Хәерле көннәр сезгә. Так, сез кем булды? Мин Илназ. Илназ, сездә зур фестиваль була икән, зур фестиваль. Минем шунда катнашам, катнашасым килә. Илназ, стоп, стоп. Сез дөрес аңламагансыз. Бу бит этләр фестивале булачак. Бездә анда пародисты, бездә анда немец, овчар. Этләр, этләр. Мин риза. Риза этләр белән чыгыш ясарга риза. Риза. Мин риза. Анда урам этләре булмый, аңлыйсызмы? Сезне без кертер идек, но анда дворняжкалар түгел, анда породистый этләр, Ильназ, булмас, наверное, яме, бу Ничек инде юлы. породистый? Ничек була ул? Ничек була Ул менә породистый? текә этләр була. Менә урам фестивале була иртәгә, әйме, урам этләре. Бүләк бирәләр, Ансына что ли, аларга? Бүләк бирәләр? Юк, анда безнең Вечеринка була ул көнне, Илнар. Вечеринка. Анда алар медальләрен тагып килә. Сез дә бит инде. Медальләр бар миндә дә. Миндә дә медальләр бар. Ул ТМ ТВ премиясе, Татар җыры, Болгар радиосы. Миндә дә бар, бар. Бар. Илнар. Чыгыш ясыйсым килә сездә. Бу бит инде чүп. Монда этләр җыела. Монда алай гына җитми инде. Нинди ТМ ТВ премиясе инде монда. Монда бит дәрәҗәле этләр, Илназ. Анда актив булырга кирәк, менә сикерергә анда. Юк, мин авыл сабан туйларында булганым бар, мин сикерә беләм, э, кача беләм. Э, м, Алыгыз инде, җырлыйсым килә. Җырлыйсым Илназ, килә. сезнең эшегез юкмы әллә? Концертларыгыз юкмыни сезнең? Нигә Юк, сез этләр ра- фестиваленә ра- килеп ра- йөрисез? Рамазан ае, алыгыз хотя бы монда. Алыгыз, алыгыз, кыйбатка түгел, вообще кыйбатка түгел. Тазлы этләрдә дә ураза бит инде. Анда сезне чыгарып куйсак, без ничек була инде? Этләрнең уразы. Юк, ашыкмагыз әле. Мин Юк, сез аларны ашатасызмы? Юк, юк, безнең бөтен артистлар да бушлай эшли. Юк, ә этләрне ашатасызмы? Ну, этләрне ашатабыз инде, ничек ашатмаска инде. Мин риза. Риза, риза. Алыгыз мине, пожалуйста. Ну, анда бит инде тукталышларны анда тамгалап Беләсезме, мин җырлый башлагач, бөтен этләр шийный башлыйлар.

Рәхмәт үзегезгә. Э, бик ошады, бик ошады. Инде фикерләрне жюри әгъзаларыннан сорыйсы килә. Инде беренче иттереп безнең жюри рәисе Тимур Җәүдәтовичка сүз тапшырасы килә. Рәхмәт, Илшат. Мин белмим инде, менә шул импровизациядән соң Илназ кайчан өйләнер икән. Аның хәтле күп тапкыр стоп, юк, юк әйткән кеше булмагандыр моңарчы. Афәрин икесенә дә, Адилә, минемчә,

свой концерт на этом фестивале. Насколько любит свою работу. Вот ну, этот татарский лепс, он, конечно, делает свое. Бик кызык, бик әйбәт миңа. Менә бик зур рәхмәт монда Илназның төрле яклардан ачыклана башлады, тагын татарский лепс та диделәр. Ризат әфәнде, сезнең фикер, лепсме ул? Да, Риза. Э, менә э, ничә конкурс атны әле без карадык, ләкин Әдилә Иң минем миңа сәхнәдән күренә бит инде ул. Иң әзерләнгәне, иң менә үзенең сүзендә тора торганы, э, менә иң ничек дип әйтик инде, иң иңе дип әйтә алмыйм инде, менә иң әзерләнгәне булып күренде. Э, Дөрестән дә икесенең арасында шундый э, диалог та ул менә естественный булды, чын менә. Каушамады, үзен Каушамады, тотты. Икесе дә ген миңа бик тә ошады. Бер-берсен тойдылар. Бер-берсен тойдылар, әйе, Илназдан инде иртәг Әдиләгә кызыксыну да ген күреп торам инде. Ул Торалар, иләмәгән әйе. бит инде ул. Кем белә, Әдиләдә теге шундый скромный гына оялчанлык бар, шуңа күрә

Әлбәттә. Менә бит. Алкышлар, алкышлар. Владислав, син әзерме? Менә нәрсә ипотека кеше белән. Ничә тә ипотека, имә, шулай. Мин әзер, мин әзер. Әзерме син? Бөтен нәрсәгә дә әзерме? Бөтен нәрсәгә әзер. Яра, яра, бик әйбәт. Алайса сузмыйбыз, чакырабыз синен, синен конкурентны дип әйттерсе килми, инде конкурент түгел. Синен напарнигынны, шулай бит инде безнең дуэт булачак Владислав һәм Рамил Закиров, яшь талантлы җырчы! Менә бит Рамиль. Сәлам, сәлам барыгызга да. Сәлам YouTube, сәлам э, э, Олимпийский. телевизор, Олимпийский. Әйе, Рамиль әзерләнеп килгән. Мин монда. монда. Рамиль, син юморист. Мин Э, юморист. Син бик кызык чыктың. Сиңа үзеңә катнашырга кирәк. и. Э, Егетләр, э, бер егетләр бер-берсен белми. Э, Ләкин инде ситуация мондыйрак булсын. Менә алыйк шундый ситуация, ул ситуациядә күп кеше ул ситуацияне белә. Күз алдыбызга китерик, тулай торак, общежитие, тулай торак. Әйе, тулай торакта кемнәр бар? Студентлар бар, яшиләр һәм дә инде һәрвакытта да аста Вахтер. вахтерша. Менә син буласың вахтерша. Ярме Владислав? Мин күз алдыма китердем мондый вахтерша. Әй, Аллам сакласын. Ә син инде белмим, э, син синең теләгең керергә шушы э, Минем теләк тулай бар торакка, керергә, иә. әйе, ләкин син кертмисен. Ярыймы? Шылды. Ә Булдымы? мин керергә телим. Ә син керергә телисен. Сиңа керә кирәк. Уңышлар, егетләр, киттек! Там леса густые, там течет ручей. Яратам татар җырларын. Апа, исәнмесез. Исәнмесез. Керергә буламы? Нәрсә, бүген балконнан түгелмени? Юк, менә нормаль итеп кенә входтан керергә буламы? Общежитие Айгөл янына. Тукта әле, син бит безнең общежитиедән түгел, син кем? Мин бит Рамил Закиров, сез мине танымадыгыз что ли? Рамил Закиров! Кем соң Рамил Закиров? Мин. Аһа, туктале. Сез анда нәрсә эшлисез? Анда тагын музыка акыртып ятасыздыр инде, име? Юк инде. Анда ашап, эчеп утырасыз инде, име? Юк инде. Кызлар белән чыкы-чыкы киләсез инде, име? Юк инде. Алайса нәрсәгә общага килдең син? Бу бит общага, монда Мин монда яшим. Миңа Айгөл янына кергән кирәк. Ә, Айгөл, теге мыеклы кыз, име? Мыеклы кыз. Ну,

Тикток вакыты. Дәвам итәбез. Карале, безнең общежитие тулай торак, татар общежитиесе. Без татарларны гына кертәбез. Син татармы? Мин татар егете, мин шундый татар җанлы татар егете. Минем кебекләр юк вообще дөньяда. Туган якка юл тотамын, туган як, туган як.

Мин монда нәрсә әйтергә дә белмим. Кара әле, Рамил, менә студентлар общежитиега килгәндә гел берәр нәрсә алып киләләр өйдән. Анда бөккәннәр, анда бәлешләр, мантыйлар. Берәр нәрсә бармы? Коронавирус. Коронавирус? Әйе, бар. Коронавирус. Ансы үзебезнеке дә күп.

Илназ өстендә атландырып йөри. Алайса, алайса мин... Карыйсың килсә, кер, кер, тулай торакка. Керәсең? Юк, кермим, наверное, мин анда апа. Рахмет, бик зур. Бик зур рахмет, бик зур рахмет. Менә бит, менә алкышлар, алкышлар егетләргә. Бик зур рахмет, Владислав Шумский, Рамил Закиров, бик зур рахмет, Рамил. Рахмет, бик зур.

әзрәк кенә творческий иҗади дип әйтик инде шундый бер сәхнәдә сценический наглость дигән нәрсә була менә үзенә инде күңеле булмаса да теге ул һәрвакытта елмайган менә шушы ди ничектер теге наглость инде ул әрсезлек әрсезлек ул шушы нәрсә бар аның үзендә һәм инде әлбәттә ничек дип әйтик импровизациядә көчле чөнки бөтен ничек дип әйтик моңарчы булган конкурсантларны күреп алардан ничектер менә уйлап нахал уйлап табу ә инде рамил молодец скромный гына

Вообще ниндей позалар булмадылар инде. Өйдә ничекләгә әле. В общем, берничә көннән моны караганда. Энергетика моннан өйгә килә инде аны, точно. Бик шәп, очень смешно. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Тимур әфәнде. Бик зур рәхмәт, Илшат. Э, рәхәтләнеп көлдек. Минемчә, иң иҗади вахтер булып чыкты ул. Аны вахтерның әле бер кашанда белгәнем, күргәнем дә юк иде. Әйе, беләм, алар бик сәләтлеләр. Ләкин монсы җырлый да, бии дә, бизнес вумен да, бизнесмен да. Минемчә, менә андый вахтер ул үзе бер ачыш һәрбер тулай торак өчен. Ә безнең йолдызыбызга минемчә бик авыр булды, бик каты теләсә дә Айгөлне күрергә белмим. 2-3 көн алай көтәргә туры килер иде. Бәлеш, бәлеш

Каршы алыйк, Булат Маркс. Булат, hello, hello. Менә монда рас менә бу якта инде Булат, син молодец, менә ярым финалга барып җиттең. Анда инде хәзер чыгыш ясаячаксың. Әзермесең? Әзер, әзер. Әзерме? Ә кем белән чыгыш язарга теләгең бар синең? Белмим, миңа барыбер. Барыбер. Менә бирсәләр дә. Менә без менә бүген жюри әгъзаларына карап торабыз һәм дә э, фикер туа. Менә карап утыру ул җиңел. дип уйлыйм. Шулай бит, инде, карап утыру, теге нәрсәсе бар инде, чыктын, ниндидер импровизация ясадым, тема бирелде, бернинди авырлыгы юк. Ләкин менә чынбарлыкта тикшерер өчен, әйдәгез әле менә сезнең берегез, берәрегезне үзен сәхнәгә чакырыйк һәм дә инде менә Булатны напарник иттереп куйыйк. Менә мәсәлән, инде юмор белгече дип әйтик инде, Ризат.

Бик ашыга. Менә нинди ситуация килеп чыгыр микән? Димәк, инде психолог янына, ашыккан психолог янына килгән пациент дип әйтик инде моның турында. Егетләр, уңышлар, киттек. Так, 30 минуттан соң кинога кирәк, кинога кирәк, кино, кино, кино. Исәнмесез, Булат Сакалович. Керергә мөмкинме? Ә бау, күземә күренә дип торам.

Невротик, невротик, күчен Федотик та, Федотиктан Яковка, Яковтан Насякова. Все, сез здоровый, мин киттем. Ашыкмагыз, пожалуйста, ашыкмагыз. Менә миңа 30 яшь туды, һәм инде 30-дан соң минем тешләрем кәкрәйде. Миңа хәзер нишләргә? Әйтегез, пожалуйста. Ашыкмагыз инде. Әйе, тыңлыйм, сөйләгез, нәрсә булды? Минем утыз яшь туды һәм утыз яшьтән соң минем тешләрем кәкрәйде. Миңа хәзер нишләргә? Әйтегез, пожалуйста. Карагыз, сезнең шундый менә диагнозны ачтым, мин сездә черепная мозговая остеохиндрит, чмо диагнозы дигән. Чмо диагнозы? Ә аның белән армиядән калып буламы? Сезгә Именно армиягә барырга кирәк, анда иң шундый урыннар. Ярар, бик зур рәхмәт. Терелтәләр. Аһа. Тагын өченче соравым, Сезнеке шикелле мыеклар, сакаллар авырулары өчен миңа нишләргә, доктор? Отче наш, да светится имя твое, да свят, свят. Югалыгыз инде! Югалыгыз! Ярар, мин киттем. Сезнең исемегез Шансун түгелме? Юк, Шамсун Мансурович. Җанымны суырасыз. Ярамый алай. Мин суыра торган түгел, гафу итегез. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт Шамсул Мансуровичка. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Э, Булат Маркс, Булат Маркс, анда Ризат Рамазанов. Ризат бик зур рәхмәт инде э, сезгә менә шундый ситуация килеп чыкты. Инде жюри әгъзалары да катнашты. Инде без э, Ризатны э, озатыйк. Инде табын артына дип әйтәсе килә. Э,

Тотып тырыша алганча, булдыра алганча булыштык. Молодец, миңа үзем ошады. Әле бит ул кызыкта булырга тиеш. Әйе, кешене Шулай бит күрергә дә кирәк. Үзең шул вакытта бирәсе соравыңны ул кызык табуын уйлап, башын эшләтергә кирәк. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт, Рагда әфәнде. Бу конкурска хәзрәт теге йөрәк тишеп китте. В один момент говорит, жюри. Ой, бисмилла әйттем дә.

Шуңа күрә әфәрин, ошады икесе дә бик матур тамаша безгә күрсәттеләр. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт жюри әгъзаларына. Инде сәхнәдә авыррак, жюридә җиңелрәк дигән сүзгә киресен әйтәсе килә. Менә хәзер сезнең авыр моментыгыз килеп җитәчәк. Ни өчен дигәндә, бездә ярымфинал һәм дә финалга менә кемдер бармый, кемдер төшеп калырга тиеш һәм дә сезгә без бирәбез вакыт, вердикт бирер өчен һәм дә уйланышырга, кем

ясый торган артистлар, кемдер инде тәҗрибәле, ләкин минемчә бик кызык, рәхәтләнеп без вакыт уздырдык бүген. Ләкин конкурс аның кагыйдәләре бар һәм алты конкурсанттан дүрте генә алга бара. Ләкин мин юмористның мин юморист шоуның тагын сезоннары булыр дип ышанып калабыз. Шуңа күрә менә икенче сезонга Айгөл һәм Булат әзерләнә торсыннар, ә калган дүрт катнашучы финалга рәхим итегез. Кызганычка каршы төшеп калган Айгөл Гайнуллинага һәм Булат Марска без уңышлар телибез, ә инде финалга узган егетләрне, кызларны без Котлыйбыз! Дмитрий Баранов! Әдилә Закирова! Владислав Шунский! Һәм дә Динар Саляхов! Уңышлар! Уңышлар! Кем юморист булыр микән? Тиздән белербез. Ә инде безнең жюри әгъзаларына бик зур рәхмәтебезне әйтәбез сезнең җиңгилә. Шулай гына зур рәхмәтләребезне бу проект булмас иде алар булмаса, ул да булса, да Нефть хәйрия фондына. Мунча ташы татар эстрада театрына, Флинт Продакшн компаниясенә, безнең сәхнәбезгә, ул да булса театрны Булаки театрына. Ә инде мин, Илшат Исхаков һәм мин юморист тапшыруы сезнең белән саубулаша, финалга кадәр кызу булачак. Сау булыгыз, пока-пока!